Is-sara tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla waqt prime time ħallaqakom mal-perit Flair Ebejer. Flair fiħdan l-Awtorità tal-Ippjanar kienet fit-tmun ta' proġett interessanti li Malta ħadmet flimkien ma' tmien pajjiżi oħra. Grazzi għal dan il-proġett, l-Awtorità tal-Ippjanar nidiet app, Healthy Cities Malta, li kulħadd jista' jiddownlowdja minn Play Store u juża b'xejn, però grazzi għal din l-app tista' tagħmel mixjiet interessanti ħafna fil-belt tal-Isla. Illejla Flair ħa tispjegalna d-dettalji kollha ta' dan il-proġett u ta' din l-app. Ħa niltaqgħu ma' Flair minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. F'Prime Time,

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum is-sbatax ta' April. Infakkarkom jekk tridu tkunu tafu d-dettalji kollha ta' x'qiegħed inservi lil mistiedna tiegħi kemm tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u ssibu d-dettalji issibu vidjo bid-dettalji kollha ta' kif nipprepara dak li qiegħed inservi lil mistiedna tiegħi. Illum tiċċelebra l-birthday tagħha kantanta insomma kantanta nistgħu ngħidu li eks kantanta Ingliża ara ħa ntikom naqaħ jien min hi. Kienet mal-grupp Spice Girls, miżżewġa eks futboler u llum disinjatriċi tal-moda. Tajjeb, tajtu tajjeb. Illum Victoria Beckham tiċċelebra l-birthday. Fil-fatt illum tagħlaq 49 sena. Min jaf illum għax għandha l-birthday tidhirx titħaq. Għax lil imbirka Victoria tara meta tara, tara f'liema ritratt tara, meta kienet iżgħar u llum il-ġurnata qatt ma dehret darba waħda titħaq. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi llejla. Perit u għażlet il-professjoni għax biha setgħet tlaqqa' ix-xjenza flimkien mal-arti. Nilqa' miegħi lill-Perit Fleur Ebejer. Hello Fleur, kif int? All right, grazzi. Is-serata t-tajba, grazzi talli aċċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek. Jiena ħa mmur nieħu posti Wara t-typewriter, isma' lil Victoria Beckham ġej li rajtha tidħaq. Le, però m'għandhiex għalfejn, jekk ir-raġel tagħha kien jilgħab mal-Ingliżi.
Ajj, mar kemm min qed iberraqlek bħalissa, min iżomm magħhom. Jaqaw iżżomm mat-Taljani. Mhux hekk.
Ismagħni fuq l-aħħar. La classe non è acqua.
Fuq l-aħħar tazza tad-dinja ma tantx għandna fuq ix nitkellmu, eh? Imma tajna ċans, hu, tajna ċans. Flair, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak jiena. Mela le. Isem u kunjom?
Flair Ebejer.
Ebejer, data tat-twelid? 28 ta' Mejju, 1977. 77?
Fejn inti mwielda, Flair? San Ġiljan, kont noqgħod il-Fgura. Kont toqgħod il-Fgura.
Professjoni? Perit.
Perit.
Flair, l-ewwel perit tal-familja? Iva.
Qatt ma ħsibt fuqha, però, eħe, l-ewwel perit tal-familja. Meta tkellimna fil-passat, jien lili vera laqatni meta ddeskrivejt li għalfejn għażilt il-professjoni ta' perit. Ta' min naqsmuha mat-telespettaturi wkoll. Jien kont insibu, kont inħobb ħafna x-xjenzi u kont inħobb ħafna l-arti wkoll, il-lingwi, il-pittura. Allura, qisu l-kors tal-arkitettura tal-perizja kien l-unika wieħed li jlaqqa' dawn iż-żewġ dinjiet. fi tnejn, jiġifieri. Flair, illum il-ġurnata fi ħdan l-Awtorità tal-Ippjanar għandek rwol interessanti ħafna. Fil-fatt inti team leader, kif tiddeskrivih it-tim tiegħek? Ħa nibdew minn hemm. Ara, is-sabiħ tal-unit fejn naħdem huwa illi n-nies għandhom backgrounds akkademiċi differenti. Jiġifieri hemm min huwa gradwat fil-ġeografija, kollha differenti, jiġifieri m'hemmx M'hemmx perit ieħor, m'hemmx ġeografer ieħor, m'hemmx planner ieħor, jiġifieri huma kollha differenti, imma fl-istess ħin il-ħiliet tagħna flimkien nagħmlu xogħol aħjar ovvjament għax naraw l-istess ħaġa minn aspetti differenti. Flair, inti kont qiegħda fit-tmun ta' proġett interessanti ħafna li l-Awtorità tal-Ippjanar u Malta ħadmet ma' numru ta' pajjiżi. Kemm kontu qegħdin pajjiżi? Konna qegħdin tmienja.
tmien pajjiżi. U l-ispan ġeografika kienet kbira ħafna, ġifieri kien hemm il-Litwanja, l-Estonja, il-Greċja, l-Ingilterra, Spanja, l-Portugall. Ma' min kont tingwala tajjeb l-iktar? Mal-Mediterranju.
Għax bħalna. Nħobbu nieklu. Fl-aħħar, intom grazzi għal dan il-proġett, l-Awtorità, ħriġtu b'mobile app vera interessanti, Healthy Cities Malta, li kulħadd jista' juża, kulħadd jista' juża b'xejn, kull ma trid tagħmel huwa li tiddownloadja minn Play Store. Ejja nitilqu mill-bidu tagħha meta bdejtu fuq din l-app, ikkollaborajtu ma' numru ta' entitajiet differenti għaliha. Hekk hu, u mhux biss ma' entitajiet Minbarra wkoll imma anke lokali f'sens li l-Awtorità tal-Ippjanar is-soltu ma tiġix iżda assoċjata ma' ħiliet ta' ta' mobile applications imma fil-fatt ingħatajna l-flus jiġifieri dal-proġett b'kollox kien 750 elf. 60 elf minnhom ingħatajna ingħata ingħatana aħna lill-Awtorità tal-Ippjanar biex inkunu nistgħu apparti li nagħmlu pjantazzjoni għall-Isla li użajniha bħala proġett pilota għax huwa post pjuttost żgħir, jiġifieri m'għandikx erja jew żona vasta, allura għandek aktar fejn tista' tidħol fid-dettall fih. Għamilna wkoll dan il-mobile app u dan għamilnieh permezz tal-ħiliet tal-ħaddiema tagħna fl-Awtorità tal-Ippjanar. Jiġifieri fis-sezzjoni tal-informatika għandna nies li kellhom dawn il-ħiliet biex jiżviluppaw din il-mobile app.

li għamilna flimkien mal-Kunsill Lokali li qassam dan il-questionnaire u qassam din il-mappa fejn staqsa u talab lin-nies, il-komunità Sengleana, biex hi stess jimmappjaw u jpinġu r-rotot li jixtiequ li jiġu inklużi f'din il-mobile app. Kurżità, Flair, din il-mobile app ma tintużax minn min hu sportiv biss? Le, assolutament.
Infatti xi ħaġa oħra li għamilna tul il-proċess biex żviluppajniha Dan il-proġett ma damx jumejn, dan il-proġett dam sentejn u nofs, jiġifieri qed naraw qed naraw proċess kien da. Ħdimna wkoll mad-Dipartiment tal-Prevenzjoni tal-Mard u tas-Saħħa, Promozzjoni tas-Saħħa, u grazzi għalihom ukoll użajna esperta li setgħet turina liema minn dawn ir-rotot kienu ta' diffikultà ħafifa, diffikultà medja u ta' diffikultà kbira, allura wieħed jista' jagħżel li jieħu r-rotta li hija eħfef minn oħra. Jista' wkoll jagħżel li jagħżel dik it-tqila jew inkella li jkompli jew jtawwal ir-rotta u f'din il-mobile app tkun taf kemm qed tagħmel passi u kemm qed taħli kaloriji wkoll. Flare, jista' juża kulħadd kif semmejna din il-mobile app, b'din il-mobile app kull ma tridu tagħmlu huwa li tidħlu fi play store u tiddownloadjawha tniżżluha assolutament b'xejn u biex tużawha ma tridux tħallsu. Apparti milli tkunu qegħdin tieħdu ħsieb saħħitkom, tkunu wkoll qegħdin tkabbru l-għarfien tagħkom dwar il-belt sabiħa tal-Isla. Ekku, għax xi ħaġa li ma semmejtx hija li proprju tul dawn ir-rotot, espert storjuku tal-Isla, Għena biex niġbru l-informazzjoni fuq il-postijiet ta' interess li hemm fl-Isla, hemm dawk li huma ovvji bħal Bażilka, bħal San Filippu Neri, il-Gardjola, imma hemm dawk li huma interessanti bħall-art ta' Mikelin u l-leġġenda tagħha, bħal niċċa tal-Kurċifiss li għandha storja sabiħa. Ġifieri hemm dawn l-informazzjoni qegħdin fl-app biex inti meta tagħżel ir-rotta tista' tidħol f'dawn il-postijiet ta' interess storiku U taqra anke xi ħaġa żgħira fuqhom. U r-rotta tiegħek tkun ħafna iktar interessanti. Eżattament. Flair, fadlilna l-aħħar 30 sekonda, imma ma nistgħux la qegħdin hawnhekk ma nsirux nafuk naqra fuq livell personali u ma nitkellmux fuq l-imħabba li għandek għall-volontarjat. Hekk hu. U dik hija l-passjoni, l-ikbar passjoni tiegħi. Nagħmel volontarjat, ili nagħmel nagħmel volontarjat naħseb kelli tlettax-il sena meta bdejt. F'oqsma differenti, jiġifieri daqqa kont f'korijiet, Bħalissa qiegħda Segretarja ta' Hospice Malta wkoll, għandna proġett għaddej. U għandek għal qalbek ukoll ħafna l-festa ta' l-Balzan. Iva, u l-gażini tal-baned in ġenerali u anke x-xogħol tan-nar ta' l-art u ta' l-ajru, xi ħaġa li jogħġobni ħafna. Żgur u mhux forsi li l-preparamenti għall-festa ta' din is-sena diġà bdew? Żgur, ikunu ilhom li bdew mis-sena l-oħra.
mhux biss inkwantu ta' manutenzjoni li ssir ġeneralment wara li tispiċċa l-festa, imma anke ovvjament xogħol relatat man-nar tal-art kif ukoll man-nar tal-ajru. Flair, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi u wisq iktar proset tal-biċċa xogħol kbira li għamiltu b'din il-mobile app Healthy Cities Malta biex tkunu tistgħu ssibuha minn Play Store u tibdew tużawha Intom ukoll. Għandi ftit rigali żgħar flair biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt grazzi għal Golden Drop għalik għandna żejt taż-żebbuġa, tikkombinah mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ togħma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma vera tajbin, però apparti minn hekk ukoll tajbin ħafna għal saħħtek. Kemm se niekol, grazzi. U s-serata t-tajba. Lilek ukoll, grazzi lilkom. Qabel immorru għal waqfa żgħira ta' riklami nfakkarkom li aħna nixtiequ naraw ritratti tal-familja tagħkom. Flimkien ma' Sterel Garda Bechamel irridu naraw ir-ritratti tal-familja tagħkom. Din hija kompetizzjoni li qed tiġi mwassla lilkom grazzi għal Sterel Garda u jekk kemm-il darba intom tkunu rebbieħa żgur li l-ikliet li ġejjin, id-darba, id-drabi li ġejjin li se tieklu mal-familja tagħkom, grazzi għal Sterel Garda ħa jkunu naqra iktar speċjali u tiftakru fina ukoll ta' Prime Time. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni tridu tibgħatulna r-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv jew inkella fuq Instagram. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, Prime Time ħa jkompli dalwaqt, ebqgħu hemmhekk.
Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Alina Nisa, l-uġieħ ta' darba fi xar, muxejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġieħ tal-pirjiet sa' 12 sija u tnaqqas il-volum tad-dem fl-ewwel ħamestijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy.

Nhar is-Sibt 22 ta' April b'mod internazzjonali ser jiġi mfakkar Jum id-Dinja. Ġurnata li ġiet kreata u ilha tiġi mfakkra mis-sena 1970, 'il fuq minn 50 sena, biex tagħmel informazzjoni u tagħti importanza dwar kwistjonijiet ambjentali kif ukoll it-tibdil fil-klima. Kulħadd jaf li l-kwistjonijiet ambjentali, il-protezzjoni tal-ambjent huwa dover u dmir ta' kull wieħed u waħda minna. U importanti li nieħdu ħsieb l-ambjent għax kollha kemm aħna għandna d-dmir u d-dover li nħallu ambjent aħjar għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Kwistjonijiet ambjentali u t-tibdil fil-klima qiegħed jikkrea problemi ta' saħħa, jikkrea problemi finanzjarji u fuq livell internazzjonali t-tibdil fil-klima u problemi ambjentali qegħdin joħolqu wkoll problemi politiċi kif ukoll soċjali. Kull wieħed u waħda minna bi ftit prattiċi żgħar fil-ġurnata ta' kuljum nistgħu nagħmlu ħafna ġid u nistgħu nipproteġu l-ambjent b'mod b'saħħtu. Ħafna minna forsi nirrealizzaw jew ngħidu, isma' imma d-differenza li nagħmel azzjonijin x'differenza se tagħmel? Però iva, id-differenza fl-azzjonijiet tagħna ta' kull wieħed u waħda minna tagħmel differenza kbira għax imbagħad b'mod kollettiv nagħmlu impatt. Affarijiet żgħar fir-rutina tagħna, bħal eżempju, meta noħorġu nagħmlu x-xirja tagħna, dejjem nieħdu magħna basket taċ-ċarruta li jista' jibqa' jintuża. Nieħdu magħna boroż magħmulin miċ-ċarruta jew materjal ieħor li jistgħu jibqgħu jintużaw anki meta nagħmlu x-xirja tagħna tal-ħaxix biex b'hekk ma nkunux qegħdin nużaw boroż tal-plastik. Mod ieħor kif tista' tipproteġi u tgħin l-ambjent huwa li meta inti qed tordna kafè jew kapuċċino qabel tmur ix-xogħol jew wara x-xogħol, flok tuża tazzi tal-karti jew tal-plastik, tuża tazzi li jqbgħu jintużaw. Illum il-ġurnata, hawn mudelli differenti u hawn anki ħwienet fejn biex jinċentivawk li tuża t-tazza tiegħek u teqpa' tużhom, anki kultant iraħħsu naqra mill-prezz tal-kafè li tkun xtrajt. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas dejjem niftakru sabiex nieħdu ħsieb għall-ilma. Importanti li l-ilma li huwa riżorsa naturali dejjem nieħdu ħsieb li ma naħluhx kif ukoll naraw li nużawh b'mod effiċjenti. Jum id-Dinja u hija kommemorazzjoni li tiġi ċċelebrata fid-dinja kollha u f'Malta grazzi għall-Ministeru għall-Ambjent, l-Intrapriża u l-Enerġija ningħaqdu mal-pajjiżi l-oħra kollha tad-dinja sabiex ovvjament inkunu parti u nagħtu s-sehem tagħna f'din il-ġurnata hekk importanti. Għalhekk tinsiex, ħa nfakkru jum id-dinja ħa nfakkru jum id-dinja nhar is-Sibt 22 ta' April, però l-azzjonijiet tagħna ma jiqfux hemmhekk għal nhar is-Sibt li ġej. Ftit tal-ġimgħat oħra ser niċċelebraw Jum l-Omm, ġurnata tant speċjali għal ħafna ommijiet u aħna, Jew inkella kull wieħed minna, kulħadd jipprova jagħmel il-ġurnata ta' Jum l-Omm għall-mama tiegħu naqra iktar speċjali. Flimkien ma' Nemnem, max-xemgħa tNemnem għandna kompetizzjoni interessanti għalikom fejn irridu naraw ritratti mal-mama tagħkom, ritratti ma' ommkom, forsi ritratti antiki li huma black and white jew forsi xi kulur naqra interessanti. Ibgħatulna dak ir-ritratt u grazzi għax-xemgħa tNemnem tistgħu terbħu rigal. Insomma, il-mamma tagħkom terbaħ rigal veru interessanti, xemgħa b'mod dedikat għall-mamma tagħkom għal Jum l-Omm. Ibgħatuli r-ritratti tagħkom flimkien mal-mamma permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owimbonnici.tv jew inkella Instagram. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom. Jien nawguralkom il-kumplament tas-serata tajba. Ħa niltaqa' magħkom għada fit-tmienja u għaxra fuq one. Sadanittant komplu segwu l-istazzjon favurit tagħkom, l-istazzjon one u nfakkarkom sabiex tirreġistraw għal kontra 30 sekonda. Ibagħtu SMS fuq in-numru 50612100. Nixtieqlkom il-Lejl it-Tajjeb. Saħħa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Whole Earth Super Smooth Squeeze Peanut Butter, made with 100 percent nuts. Simply shake and drizzle. The new Beko range, beyond beautiful, just like nature. Kolliosh Greek yogurt.
This is the new Cicerona.

Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.